Joshua bagi semilan ayat satu ngagai dua puluh tujuh. Orang Gibeon nipu Joshua. Lebuh semua raja di menua ti bebukit ti di barat Sungai Jordan enggau sida raja ti dia ba emperan ti nebing tasik tengah tunggau ngagai menua Lebanon, orang Iti, orang Amor, orang Kanan, orang Peris, orang Ibi, Enggau orang Jebus ninga nya, sida begempuru lalu berakupka ngelaban Joshua enggau orang Israel. Tang lebuh orang ke diau di Gibeon ninga pasal utai ti udah dikereja Joshua ngagai negeri Jeriko enggau negeri Ai, sida lalu nipu Joshua. Sida nyediaka bekal, mai kain guni ti udah luya amat ke keledai sida, mai kambut wain ti lama, jarik sereta abis ditampal. ngena kasut ti abis ditempal enggau garek ti udah luyap, enggau ruti ti nyau rangkai sereta bekuak. Sida mansang ngagai Joshua ba kem di Gilgal, lalu bejaku enggau iya sereta enggau orang Israel, Kami tu datai ari menua jauh deka ngaga sempekat enggau kita. Tang ku orang Israel bejaku enggau orang Ibi nya, Kada enda kita diau semak kami. Enti pia, mega ni ku kami ngaga sempekat enggau kita? Kot sida bejaku enggau Joshua, Kami sedia deka bekerejaka kita. Joshua lalu nanya sida, Sapa kita tu? Ari ni penatai kita? Sida lalu madahka cherita tu ngagai iya, Tuan, kami tu datai ari menua ti jauh, laban kami udah ninga pasal Tuhan Allah Taala kita. Kami udah ninga pasal Iya, pasal semua utai ti udah dikereja iya di menua Ejip, enggau pasal utai ti udah dikereja iya ngagai dua iku raja bansa Amor di timur Sungai Jordan, Raja Sihon di Hesbon enggau Raja Ong menua Basan ke merintah di Astarot. Nya alai, bala tuai kami enggau semua orang ke diau di menua kami ngasuh kami nyediaka bekal, lalu mupuk kita lalu betemu enggau nuan. Kami udah diasuh nyerah kediri bekereja ke nuan, lalu minta nuan nyaga sempekat enggau kami. Peda nuan neruti kami tu. Lebuh kami bekejang ari menua, bekal tu agi angat, tang peda nuan tu. Ruti tu nyau rangkai sereta bekuap. Rambut wain tu endang agi baru lebuh kami ngisi iya enggau wain. Tang ditu kambut tu nyau charik. Lalu garik kami ngaga sut kami nyau jai magiang. Empa pengelama kami udah bejalai. Orang Israel makai pemakai sida mimit. Lalu sida nadai betanya ngagai Tuhan. Joshua lalu ngaga sempekat maya enggau sida. Besemaya enda munuh sida. Lalu bala tuai orang Israel besumpah atas sempekat nya. Tiga hari udah bekau sempekat nya disain. orang Israel lalu nemu orang nya endang diau semak sida, begulai enggau sida. Nya alai orang Israel mupuk, lalu tiga hari udah nya sida lalu datai ba negeri ti alai orang nya diau. Iya nya negeri Gibeon, Chepirah, Berot enggau Kiriat Jeraim. Tang orang Israel enda nyerang sida, laban bala tuai sida udah besumpah enggau bala orang nya dalam nama Tuhan Allah Taala ke disembah orang Israel. Semua orang Israel lalu mutap ngelaban bala tuai sida. Tengkok bala tuai nyaut, Kitai udah besumpah enggau sida dalam nama Tuhan Allah Taala ke disembah orang Israel. Letok kitai nak tahu neguk sida. To utai ti deka dikerja kitai ngagai sida. Kita nak munuh sida. Ngambika Allah Taala nak ringat ngagai kitai. laban kitai udah besumpah enggau sida. Ko bala tuai bejako ngagai sida, Awakka sida idup. Nya alai, orang nya lalu bekereja ngambi kayu enggau nyawa ai ke orang Israel nitihka pemutus penemu bala tuai. Joshua lalu mesanka orang Gibeon datai ngagai iya. Lalu ko iya bejako ngagai sida, Nama kebuah kita ngelakar kami? Lalu madah ke diri diau jauh ari kami. Taja pan kita diau begulai enggau kami. Nya alai diatu kita kena sumpah. Lalu sekeda kita deka mengkang nyadi ulun ngambi kayu api enggau nyawa ai ke rumah Allah Taala aku. Ku sida nyaut Joshua, Kami deka ngereja nya. Tuan. Laban kami nemu Tuhan Allah Taala kita endang amat udah ngesuh nembiak iya Moses meri semua menua tu ngagai kita, lalu munuh semua orang ke diau dalam menua tu, lebuh kita majaka pejalai kita. Nya alai kami takutka kita. Nya kebuah kami ngereja tu. Diatu kami dipegai kita. Kereja aja meh ngagai kami utai ti patut ku ati kita. Nya alai tu utai ti dikereja Joshua ke sida. Iya nyaga sida ari orang Israel, lalu orang Israel enda munuh sida. Tang sehari nya, Joshua ngeletak sida bekereja nyadi ulun ngambi kayu enggau nyawa ai ke orang Israel enggau ke alta Allah Taala. Sida mengkang ngereja pengawa nya nyentuk ngagai sehari tu. ba endur ti dipilih Tuhan. Pengambis mecha Joshua bagi semilan ayat satu ngagai dua puluh tujuh.